Hati ogamba nogwe mpa kushoma ezo oyineho ninga omubuze sente arizihanantura mu mpango azikuha ori omu kyaro taha. Yes. Yaaroha kuza mu runyiriri. Akagwa aka Aha.
nako omushaija owahemukire akaba aine omuka yamutungira omuka ogu owahaire omukazi owaabaire aheeru yaamukoresa aine ishuwe

Nibwo twine kugyenda tukashoboorora enshonga egi. Enshonga egi empaatu zimare twena turi abantu bashatu hatakagireho ow'akana. Hati boona boona n'abakazi be manya. Baza aho baabakwetooroora ngu waa. Kwonka omukazi ow'omu ka we tamanya ngu ebyo bikorwa bikorwa gaheeru okwe. Wakarama ngu, Niinye omukazi ow'omu ka, niinye omukazi ow'omu ka ow'empeta. Waabihurira? Hati abakazi, ori house maid, house girl, agira agira mukama we ngu.

Nibushusha kuba bari aho baateeza kodi. Haki ku bateeza kodi omukazi w'omukaikuru?

Waarihurira buri ekyo kisiika toranywa engyebiriro okashanga ori ahansi ya pilu. Okora omukazi abagambira ati haza tomwama kyanya nangwa harimu kyaratushanga aha. Mhm. Egyo statement yagamba kukora ohura ebicweka bimwe ryafunyirana. Eh.
Hati abakazi baza kwereega ari omushaija. Manya oti oti ayi. Manya omuntu owahangira omushaija ekigambo omushaija mara tikibagaza ati huru huru huru stroke ki. Oshanga wagamba omukazi n'okureba amabeere okareeba eiteteyi okagira ngu ogu n'omukazi. Ai wa! Omukazi kaabaga kacweka kataringana nangwa n'okuruga kuza. Oshanga omushaija n'okureeba amasaati ngu egi tishaati n'ey'abashaija. Eh. Yego. Ehe. Nangwa egi empare ndingwa n'ey'abashaija. Ehe. Iwe nikwo bireebagaho ebi? Wa! Omushaija n'engaito n'omukazi ayenda arajwara daroni nkeyi omushaija arajwara omushaija ayenda arajwara ekiteteyi oyeshire kubara bajwena ebishweka n'ebitambara aha maisho kwonka omushaija omushaija obushaija bweye bwena eki arikukora omushaija ogira ngu nyine remote man nyine remote.

Muzeeyi, bakubuuza ebijungu n'ezindimi nyingi hariho comprehension and grammar hati oitoki na baawe hati bakubuuze iwe ebicweka byawe ekicweka eki wanywanire munonga kugira ngu kahiisa Ruhanga ekitinisa akagira ati munywane nk'oku naabakunzire eminwa okaginywanirira ota ekabeerire kura Okabikora ebi? Yaaya abikozire. Okabikorera abantu bangahi? Amakumi ashatu nibo beemereire aha. Maraika ondiijo Magadaleena aija kubuuza, Ha? Bakakuha amaisho. Amaisho go gakarigira bangahi?
Otyo. Hati twine akagwa aha. Abariyo nibashoma nibabireeba aha Facebook yaitu. Hariho omwami, actually, bamweta Katusime Immaculate, ari Saudi Arabia. Mwebare puroguraamu, ariyo naagiziga. Ondiijo nibamweta Senior Ayubu yaagira ngu haza omwaka gwanura Ivan ariyo naahandiika aha Ah, Vicky AV yaagira ngu "Hmm, depreciate eh, de- eh, de- eh, def- depreciation eh, mhm. ngu nosha difference di- di- difference ni nka orgasm nikuye naagamba omukazi gitaho tinaabicenga Hey. omwana wa house girl Nibamweta ki omu nshonga egyo? Rukundo Saulo. Omwana wa hausi gaari ogwe nibamweta bata? Reeba kandi nibamweta tube nawe Gerard. Ayi kusha mukama ayi banakaba. Tari saidi za kuriya nanka Rukuungiri Nyarushanje owaba Goodman.
Nyakazinga yahandiika Ndamumanya Gerald. Yes, Darius omutuuze yagira ati mwebare kuheereza bantu mwe, akagwa nibakakunda Ivan Buzima akata akagwa k'amaani nabwo yahandiika. Amabara.
Hati nitwenda kwebuuza akagwa aka mazima

waagira side dish Wari waheza kugira omukazi side dish w'omuka we ekyo arokira kumuhanga niyo nkamara kubigwamu Mm. omukazi w'omuka nikyo kintu kyangwi kuhagwa omu omu mwaka ninga omu myaka ebi Mm. nabyo kyaleeta ekyo mpaho omukazi w'omuka norahisa obwire akumanyire ojwaire busha omukazi w'omuka akukuraminge omukazi w'omuka amanye enshobe zaawe omukazi w'omuka areebe ngu oru yareeta okibaasa kuhika mbwenu oku waatandikire

Yaaretaho omusigaro we. Boona boona baine sitomaho. Ngu bashoboorore enshonga yaabo omu nju omwo. Omushaija ayenyamiire, omukazi yaabagira ati, Muraare mwagaruka oha ndi hakye, Omwaami akyanyaami. Akyanyaami. Ngu itwe tikuruga aha. Mushambani yaagira ati, Aa, itwe isooka eya harimu kyaratutshanga aha. Iwe ori omu kitanda, ori aho noogareeberamu nk'enshonzi, okaashohora? Omuhara ou orareebireho ajwaire busha, yaagambira akaryo, oramumanya n'obu hookuba hariho omwirima guta. Ee,

N'obutamarwa.
N'obutamarwa.
Banza obuuze abakazi abakuri haihi. Abakazi na nyakyona ngu abariire bajwaire bamuda ni bangahi? Aha, hati.
Yee.

Ibe. Ah, omukazi. Omukyenya omwe nogumamu ninga nosohora? Ndagumamu.
Eh?
Ndagumamu. Bari hariya batandika kuhijera bari nibagamba ensonga eyabareta. Hawe sigara akashembe kugashara jubaju akabuuza omusono ebyokuha. Bariyo.
Akaguzamu n'emirimo ye y'obutosha. Kandi bombi bakaba baine enda. Kandi bona baramara kuteeka. Omusakarisha.
Yee.

Mm. nyowe kankushoboorore Mm. nyowe tihaine ekintu ekirankora kurungi nk'oku wanyemeire nk'obu ndi nk'omu baara nkaraba hariho abarangwanira Mm. hata ndamanya ngu tibaragwanira burungi bwangye kureka baragwanira wakadaani ye Reero Paulo abaishobera ryanaasirika bwa misigi. Wamumanya Paulo?

Kwonka ka bagambe we orapeereriize eshonga nkuru ez'amazima eziratuma omushaija yaasiga omukazi owe omuka byona abyine akaza kushamba n'aheeru.
Omwaga niyo namba wani fakita.
Omushaija ekigyendererwa kye, abashaija mani itwe turamanya abakazi baitu ebiro ebi baraba batashemereirwe kugira ngu nana ngu ryahika ebiro abiri na munaana n'okwemerezamu. Kwonka byaba bitakahikire guma otaahe kare. Reka tureebe ebiri aha. Aba Buckling Foundation hati bariyo nibakubuuza omu mwaka oguhendeire gye. Buckling Foundation, omwaka enkumi ibiri na makumi abiri okuza omu mwaka enkumi ibiri abiri na ibiri nibakuhendeza gye omu busingye. Abo bakirimu tibo abaana barashangwa Makanising Bene baabo aha Kyosiga House baine bursaries y'amahumwo siniya.
okuruga omu nasari.
omu purayimari, omu sekendure, Waaba otaine esente ori omuzaire. omu tertiary institutions, Ebiro nk'ebi. o- omu universities, Yee. byona babiine. Okeega waabugwa omu murimo ahabw'okugira ngu toramanya ahu kugurondera. Aha. Abo ni Bakilimu Foundation. Abo benyini. Hariho omuntu orarugya okwo embaho ashange ngu we akazaara abaana baingi kwonka esente zaamuburira. Nzamuburira. Aba barakuheera fiizi kuruga aha mwana yaatandika kumanya kuhandiika eiziina rye. Omwana we mpaka akashoma, arifeera.
omwana we akashoma eby'emyoga. Akashoma obwa secretary taine murimo. Nimwenda ngu abe abe waiter womu baara. Aha konka Aza aho. timuramanya ahu kuza kuronda ogwo murimo. Taba Buckling Foundation.
Bakirimu.
Hariya nkahi?
Kyosiga house Siga makanizing house. Mbarara. Kwenyini. Eh, Haru mu Bibiriina.
Bi- eh, Bibiriina yes.
Nobubashanga. Abo ni Bakirimu So Foundation. mwegyereyo mutunge egyo mirimo y'abaana banyu. Ninga ebi mwega mirimo.